Dat wier klar Niantic. Also gesinn an aller Fäll 200 Pokémon vum Typ Pflanze, wat ech do dann duerch dee krut hunn. Heescht dann dee Moment och, dat mer do e gewësse Fangbonus och krut, kréien. Dat kann ech och eng Kéier erwähnen, fir Leit, déi d'Spill net esou richteg aktiv spillen. Mee dat ass eben de Fait, wann s de 200 Mol esou en Typ gefong hues, dann hues de op deen an e Bonus. Ka e bëssen interessant sinn. Gutt, mir gesinn dann hei, wat dann nom Bisasam kënnt. Kënnt eben de Vultbix, dee wäert dann och séier zum Volnona gi, well do feelen och just nach 5, 6 Bonbons. A lo gesi mir eben da, kucken ech nach eng Kéier, wéivill dat do war, deen dee geschlüpft war. Dat misst dann mäin 100 Prozent, nee, dat war deen, dee mer elo gesinn hu, voilà, deen ass et do. Do gëtt e bësse geckeg, wann en schlüpft a wann net schlüpft. Also dee, mat deem si mer um Tour gewiescht. An da geet eben, muss een eng Kéier vläicht riets scrollen.

Fir mech, wat ech virgesat hunn, et geet mer wierklech drëms de Pokédex sou gutt wéi méiglech ze fëllen an ech si mëttlerweil bei 130 Pokémon an der Generatioun eent. Dozou setzen ech mer d'Zil follgend, bis Silvester dëst Joer, 2018, 140 Stéck vun der Generatioun eent gefaang ze hunn, 90 Stéck vun der Generatioun zwee an och eng Kleneinken, 90, vun der Generatioun dräi. Dir kënnt mer do an d'Kommentarer schreiwen, wat, wat ech muss maachen, wann ech et failen. Dann sinn ech emol gespaant, wat Der do hutt. Also esou eng kleng Challenge, déi ech mer selwer stellen. An ech soen eben dem Team Lëtzebuerg Channel, d'Leit kënnen entscheeden, wat fir eng Saach ech muss rappen, fir wann ech gi failen. Also, mir gesinn elo, dat war eben déi Erklärung. Mir ginn dat emol duerch. Mir gesinn eben elo, de Vulpix, dee gëtt och do séier entwéckelt. Mir hunn hei e klenge Sponsoring, mir hunn d'Fountains hei zu Colmer-Bierg erëm fonnt gehat. A lo gesitt der, dann, 't ass scho spéit owes, mer si vill getrëppelt, an da gëtt de Vulpix schonn no 21 Kilometer an engem Dag, déi mer do gemaach hunn, nee, nee, ech maachen e Witz, dat do huet mech awer zwou Woche kascht, fir dat ze maachen, duerch d'Schaffen a sou kriss de och net vill Zäit fir Neel ze trëppelen, kriss vläicht een, zwee Kilometer am Dag gemaach, da geet d'Rechnung op. Nom Vulpix kënnt dann och den Dikdar. Deen bësse witzeg ausgesäit, mat deem si mer da lo um Tour. Dee schaufelt sech hannert eis ronderëm, dat heescht mir si verantwortlech derfir, dat d'Lëtzebuerger Stroosse schäiss sinn, wa mir mam Dikta ronderëm trëppelen. Voilà, an da geet et eben elo virun mat der, voilà, mir kucken eng Kéier am Dikta, jo, Community, wat geet? Bësse salty, jo, mä bon, dann kënnt elo nach zu gudder Lescht.

Gutt, wat wollt ech haut effektiv schwätzen mat iech? Nämlech bëssen esou e Recap vum Februar maachen mat den Events. Dir wäert elo geschwënn och puer Biller gesinn, puer Meldungen, wou ech da bëssen drop aginn. Mee wat ech wëll ebe soen, et war effektiv vill ze vill menger Meenung no. A wat mech nach méi opreegt erëm, Community hei am Land, mimimi, et ass awer net gutt genuch. Mir haten elo gläich gesinn, wat sou gelaf ass. Ech hat jo lescht Kéier en Teaser gemaach am Part 6. Do wäert ech eben d'Entwécklung eréischt méi spéit maachen, well et och fir mech e bëssen ze vill gaangen ass an ech wëll d'Generatioun nach e bëssen drun lappen. A wat se mat der Generatioun 3 gemaach hunn, si wierklech do innerhalb vun engem Mount quasi d'Hallschent einfach erausgepatzt, hu ech mer sou perséinlech geduecht. Dat kënnt emol alles méi roueg an e puer Etappe méi bis warscheinlech Mëtt vum Joer. Nee, si maachen dat alles am Februar. An et geet eben elo, hei gesitt Dir emol déi éischt Kéier, wou mer dat annoncéiert kruten, dat waren alt déi doten mam Stoloss als Haaptcharakter souze mat der an all dee déi schéin Pokémon, déi et dobäi ginn. Wat ech eben e bëssen krass fannen, ass einfach, wéi dat alles matenee erausgeheit ginn ass. Mir hat jo schonn am Dezember d'Chrëschtdagsevent mat dem am Fong weider Release vun der Generatioun 3, nodeems mer am. Am äh, Halloween eben die 5 éischt Quote vu Generatioun 3, Zwirrlicht, Zwirklopp, Bonett, Schuhpad an den, äh, an de Jempi souzesoen. Dir wësst Bescheed, wien ech nach mengen. Du hues da geduecht, holy shit, okay, geet lass. Mee do Tempo, wann dat sou geet, dann ass et gemittlech. Wat maache si? Gen äh, am Chrëschtdag koum jo dann och wierklech nach nieft dem Äis-Waasser-Element vun 20 nei Pokémon war jo scho virdrun déi 50 Pokémon Plus Minus déi released gi sinn. Am äh, Januar war dann e bësse méi roueg. Am Fong och net, well da war jo Generatioun äh, de Community Day, den éischte äh, gemaach ginn. An zwar huet Dir jo do kënnen de Pikachu mat Surfer kënne fänken. Klammer op, Dir gesitt elo dëse Video warscheinlech de 24. Äh, Februar. Wann och de Community Day zwee eriwwer ass mam Dratini. Ech wäert do net vill drop weider agoen, well ech dat einfach schonn e bëssen lachhaft fannen, dat einfach esou vill erausgehäit gëtt. Mee effektiv wäert der do vläicht den nächste Part eng Kéier e bëssen eppes héieren. wat sou do wäert lafen. Jiddwerfalls fir d'neit Joer hu se dann och eppes elo nach afale sech gelooss. Sinn a China eben och mol, oder Japan, also déi asiatesch Länner, déi feieren hei vun dat Joer e bësse méi d'nei Joer wéi mir, respektiv och vill wéineg spéit. Fir si ass et dann d'Joer vum Hond dëst Joer. A mir gesinn elo hei och de Vulcano, dat geet eben och méi séier, well do hu se eben folgend gemaach, mir wäerten hei nach eng Kéier d'Bild. Opplopple gesinn hei am Videomaterial, nämlech sou all Hond méisseg. Pokémon ass während gutt zwee Deeg méi oft gespawnt a wanns de et gefaangen hues da krus de x Prozent Sternenstaub dobäi. Ech mengen et war wierklech mol 3, wou ech bësse fannen et ass awer bëssen iwwerdriwwen. Also ech sinn nach net fäerdeg, also do mierkt een also am Fong de Februar wann ee sou de Kalenner eraushëlt. Ech mengen ech muss net mat iech do vill diskutéieren, de Februar ass de kuerzte Mount vum Joer, also do kann een enk wierklech, dat huet de Gutt gesot, dat kritt en nach hin, also en ass net sou süchteg, mä e bësse Mënscheverstand hu mer jo also nach hei um TL-Youtube-Channel. Also do sinn dann nach d'Handticher drageknuppt wärend zwee Deeg. Mir haten da wierklech schonn Mëtt Februar och schonn d'Event mat neie Releasen, do hu se wierklech dann nach eng Kéier drageknuppt, dat wärend ronn enger gudder Woch, dach.

Déi hunn 400 Bonbons gebraucht an ech sinn mëttlerweil scho bei 396 wëll ech mech alt eng Kéier en Owend dohinner gesat hunn an déi sinn respond as shit. Nach méi schlëmm wéi Carpador a Weimar, Weilmar entschëllegt. Ass wierklech krass gewiescht. Lo sinn ech scho fäerdeg. Wat mech bëssen opreegt, voilà hei gesi mer jo nach den Quapsel, dat ass dann dee leschten. E Partner deen ech elo nach momentan och aktiv hunn an dee wäert ech elo méi laang halen. Ech huelen elo bis Ouschteren en Couple, je nachdeem, ronderëm, wann net souguer nach méi laang, fir do de Quappo eben ze kréien. Gutt, änneren hei nach den Numm dee Moment an da geet e bësse viru. Mee wat ech ebe wollt nach weider drop schwätzen, op all déi Events, et ass eeben elo och ëmmer e bäikomm, Dir hutt jo elo den Text gesinn an nieft deenen Events hu se och erëm eppes bruecht, wat ech net net gutt fannen, dat ass einfach d'Shinies.

Souwisou och déi Mewtwo-Geschicht mat den X-Raids, dat ass och esou e Punkt, dat war och dëse Mount. De Mewtwo huet Gebuertsdag gefeiert an et war am Fong e Bug. Niantic huet schonn entschëllegt herno, well hien, se hunn déi X-Raid-Päss, déi jo wierklech solle seele sinn, hu se erausgehäit, vis-à. Voilà, hei gesi mer dann och nach Valentinsdag war och nach, also. Dat ass e gudde Paart, gefält mat villen Events. Do hunn ech den éischte Scharnéier gefong, ech hunn der souguer zwee krut, déi extrem seele sinn. Do hu se dann d'Spawnrate e bësse méi eropgesat an ech krut awer nach um 15 Februar der puer, zwee Stéck ëm genau ze sinn. Hunn ech se emol wéinst am Pokédex, huet mech awer gefreet. A wat se do gemaach hunn, wat ech och net sou gutt fonnt hunn, se hunn do erëm dee Libiscus, Dat Häerze packt mer well awer lo och nach eng Kéier wäerte gesinn, mengen ech. Ech hätt et hei drunhänken, hofflech emol. Deen hu se och en plus erëm shiny drugeknuppt an deen ass einfach iwwerall en must gewiescht. Voilà, elo ginn ech en do och nach sichen an hu mer dat alles an engem Part, an engem Deelchen hei. Den Libiscus ass am Fong fir vum Vältesdag, fannen ech net schlëmm. Et huet schonn e bësse Charme, mee awer net an där Mass, well et, also et huet jo net all Mënsch eng, ass an enger Relatioun oder esou, soe mer emol esou. Keng Ahnung, kéint puer Leit awer fuerchtbar Sacken a fuerchtbar op d'Strëmp ginn. Et ass nach fir mech gaangen. An ech muss awer soen, hei war de Punkt, wou ech d'Leit net verstan hunn, mat all deenen Events, déi ech lech opgelëscht hunn. Et si menger Meenung no einfach ze vill. Dann hues de nach Leit, déi soen, et ass hinnen einfach net genuch. An du sëtzen ech da sou do, ech liese mer e bëssen d'Kommentarer an der Community duerch, hei a Lëtzebuerg, ma och international. Ech denken se Moment. Dir hutt elo de Part hei, mir si scho bei 10 Minutten. Voilà, do si mer dann. Dir hutt nach e Statement dozou. Hu mer dat och nach gehat. Geet dann an engems. Net nëmmen dat ass RIP, och aner Saache si mëttlerweil RIP. Mee gesinn elo nach en Ex, en Mini-Wait hei mat engem neie Pokémon. Mee wat ech wëll eben domadder soen ass, ech weess net, d'Leit, grad a Pokémon Go, ech hu, ech hu jo e bësse elo Erfahrung andeems ech quasi en halleft Joer scho spillen, déi kréien den Hals net voll genuch.

Wann se elo wierklech hunn, dat een Kyogre zäitgläich mam Rayquaza während zwee, dräi Deeg dann do spawnt, da liessen d'Leit se duerch, fir dat se denken, also fir eng Raid brauchs de op d'mannst fënnef, sechs, aacht Leit, géif ech soen, jo, aacht wär gutt, mat fënnef mussen et och wierklech fënnef E-Sportler sinn. Da klappt et och. Da mussen d'Leit sech wierklech dann do, da schreiwen déi esou Sätz wéi, Ech kommen awer nëmme wann de Réckfahrtsätz bot, ech kommen nëmme wann de Diolkes bot. Wou ech mer denken, dann, dat ass net de Sënn vun der Saach. Dat Spill sollt jo am Fong d'Leit e bëssen zesummebréngen. An iergendswéi klappt et dann awer erëm net, dat d'Leit do esou ronderëms trollen. Aner Geschicht, Et gëtt eng grouss Poké. Pokémongo Grupp hei am Land déi sech och mengt se wieren déi bescht, dat gëllt jo oft a verschidde Gaming Zeenen, déi hunn et einfach gerappt dat déi do hiren Discord Channel hunn a se hunn och do Trolls dran, well ech hunn mer dat effektiv an der Stad eleng Keier ugekuckt wou ech Zäit hat, do gees de op Plazen do wou d'Leit sech of umellen, stees de do an engem Moment ass keen do, respektiv och um falsch Auerzäiten, da fänke se awer am éischte un, also et ass wierklech och ofschwätzen, Kommunikatioun ass net grad ideal. An wat ech bessen bedaueren dat ganzt, an menger Meenung no, ech wat ech wëll awer an dësem Part hei bessen soen, ech hu just Gefill dat Spill e bëssen ze krass driftet an eng Richtung déi, verstees et, entweder d'Leit hunn esou krasse Suchtfaktor, deen hunn ech emol nach net erreecht, ech spillen et einfach fir mech fir Spaass ze hunn, oder si ginn dat einfach och mat well Niantic dat sou doktert. Ech hunn iech vill Events haut opgezielt, also nach eng Kéier de Fazit, Mä de Chrëschtdag-Event huet schonn am Wanter, mee wann ech elo de Februar wierklech huelen, Generatioun 3, esou Steng-Pokémon, Generatioun 3, nach eng Kéier Fligel-Pokémon, dann has de Vältesdag matzendran an du has och nach d'Joer, d'Hondsjoer nennt een dat einfach elo nach dran, ass menger Meenung no einfach ze vill. Innerhalb vun dräi Wochen ass

Maachen och erëm am Shop esou spezifesch Events, wou d'Leit wëlle lackelen, a wou ech eben d'Abonnenten hei um Youtube Channel wëll e bëssen drop opmierksam maachen. Maacht lues mam Spill als éischt. Dir kënnt och for fun och roueg hei mafir iwwerkucken, mee ech wäert dat Ganzt e bësse mat engem méi kriteschen Al an den nächste Parts méi mam Spill opfaassen. Dofir soll de Channel och do sinn. Ech wäert fir mech, wat mäin Zil ass a Pokémon Go, de Pokédex esou gutt wéi méiglech kompletéieren an do halen ech och zum Beispill d'Trades vun Level 5 Raids bis Level 4 Raids och net wierklech fir wichteg, well ech einfach der Meenung sinn, datt et och e bëssen iwwerdriwwen ass, wat se do bréngen, siehe Mewtwo Raid, sou einfach esou vill Leit de. Pass kruten, obwuel se guer net verdingt haten. Klenge Funfact nach zum Schluss fir d'Leit déi dobäi sinn, Hei am Land kruten d'Leit e Pass fir an de Beetebuer Park am Februar ze goen an de Beetebuer Park ass awer déi Zäit zou. Do gëtt och anscheinend eng Arena, et wosst ech emol nach net esou freet gi war ech nach net an zu oft geet en hei an do an de Beetebuer Park. Op jidder Fall, dat war et bësse méi kritesche Paderkäerf dee siwente Dag. Duerch elo vill vill gesinn, vill vill Informatioune krut. Mir gesinn eis dann nächst Kéier wou ech vläit e Special Video wäert bréngen vun engem TL-Member deen den Youtube X-Rate Pass krut. gutt huet. Ech soen iech Merci, kucken an bleift gutt dobäi bäi wat och ëmmer der wëllt maachen. Hei elo zum Schluss nach weisen ech iech meng 2000 Pokémon mëttlerweil gefaangen. Do krut mer dann och en Orden wann en elo kënnt. Voilà, wéi gesot Merci kucken, bis nächst Kéier, allez maacht gutt, ciao ciao.